Яңа Кенәр авылында яшәүче Мидхәт абый Сәфәров быел 77 нче Җиңү язын каршы ала. Шушы көннәрдә без Яңа Кенәрдә булып, сугыш ветераны белән очраштык. Кечерәк кенә буйлы гаҗәеп ачык йөзле Мидхәт абыйбызны иртәдән әзерләнеп көтеп торган, күкрәген орден-медальләр күмеп китә язган затлы костюмын кигән. Шунда ук яшьләрчә бер җитезлек белән урыныннан торды да, зурлап кул биреп күреште. Бик теләп үзенең тормыш юлы турында сөйләп китте. Хәтерләсәгез, сезне 95 яшь белән котлап район башлыгы Илшат Нуриев килде. Менә моннан 9 километр арырак Кызылъяр дигән авылда туганмын мин. Анда башлангыч мәктәптә укыдым инде мин. Шуннан соң Иске Җем мәктәбендә бераз, бер-ике ел. Аннан соң Яңа Кендәр урта мәктәбендә 18 классында укый башладым. Анда бер-ике ел укыганнан соң Инде мин унынчы класс булмый дигәшеннән Ранага кердем инде. Рана мин тарих тарихны яратканга күрә Искаш мәктәбендә тарих география яктырышы итеп билләделәр мине. Анда ярты ел укытканнан соң инде миңа 17 яшь тулды. Шуннан соң солдатка алдылар мине иптәшләр белән. Анда 10 яшьтә китеп инде 25 яшьтә 7 ел ярым хезмәт итеп кайттым. Сугышта булып Көнбатышта немецларга каршы сугышта, аннан соң Кытайда, Манчжуриядә японнарга каршы сугышта катнаштым инде. Барысы җиде ел ярым и оңанчы әти сугышта үлгән инде. Беренче булып Белоруссиянең авыл шәһәрләрен оныттым инде мин. Менә кеше сержант, кеше, кеше командирлары курсында эләктем мин Еракын чыгышта. Шуннан безне курс җитәкчесе бер 15 ләп сержантны, младший сержантлар без безгә беренче Белорусская фронтына җибәрде. Анда практика булырга практика бер, бер ай практика булып, икебез шунда үлеп калды, беребез ранный булып. Шулай итеп, Бөек Ватан сугышы Тәмамлаганнан соң, тугызынчы майдан соң инде, өч айдан соң японнарга каршы сугышка катнашырга туры килде. Бу орден-медальләрне сезгә нәрсә өчен бирделәр? Төрлесе бар инде. Разведкага барып, терапевтканың эшендә бар.
Ә сугыштан соң нәрсә белән шөгыльләндегез? Я монда кайткач, инде менә шул Казан педучилищесына өченче курска кердем инде. Мин монда киткәндә тугызынчы класс бетереп киткән идем инде. Унынчы класны бетергәндә сугышка алдылар инде безне. Шуннан соң монда кайткач, Казан педучилищесын Теге Кабан күле янындагы бетердем. Шуннан соң тагын педагогический институтка кереп, аны тәмамладым. Сәгыйдә апа белән кайчан өйләнештегез? Кайткачыннан, 50 елның язында кайттым, көзендә өйләндем. Аның белән 8 класста, 9 класста монда укыган идек инде без. Шул укыган кызларның шул берәү калган тормышка чыкмыйча. Шуны алдым инде. Әйдә югарыга барып кызларга часынма дигәч, чан диде инде ул да. Менә шул инекәш өйләнер дип әйтеп, әйдә тизрәк өйләндек дип өйләндек, өйләндерде ул мине. Мин нәрсә менә бердә 8-9-да укыган бер кыз калган әле, шуны апшыйма сондеш, апш диделәр инде. Ул авыр сабырлы, әйбәт кенә ике ике малай тудырды, менә бер кызыбыз шушы эш бала тәрбиясендә, монда энекәшләр тәрбиясендә, менә шул яшим әле. Мидхәт абый, сезне ерак көнчыгышта да булып кайткансыз диделәр. Бу дөресме? Иптәшләр белән сугыш вакытындагы Армиядәге иптәшләр белән дуслык бик нык икән. Безнең полкның һәм дивизиянең ветеринар советы төзелде. Шул ветеринар советы Менә Ирак көнчыгышка ветераннар белән очрашырга Ирак көнчыгышка чакырдылар. Хат белән. Үзем генә булса да бардым. Анда иптәшләр белән очраштык. И Манзуригә дәге сугыш юлларына Анда кереп чикердек инде. Анда куелмаган һәйкәлләрне куйдык. Шулай итеп, иптәшләр белән очрашып кайттым инде. Мидхәт абый, әтиегез дә сугышта булып, хәбәрсез югалган икән. Әти 1898 елны туган ул. Дүрт кызга бер малай булган бабайның. Ул ни, мин Э, белә башлаганда инде э, кызлары, бабайның кызлары тормышка чыккан иде. Э, Тимиргали, Тимиргали, мәсәл, ул гражданнар сугышында да булган. Шуннан соң ул гражданнар сугышына киткән вакытта әни әбине Бабайларны, әбиләрне карарга калдырган инде. Шуннан 1985 елны мин тугач, тудым инде, шуннан соң инде әти гражданнар сугышыннан 22 елына кайткан инде. Шулай. Шуннан соң әти инде ул гарәпчә укый яза белгән. Безнең авылда муллалар бик грамоталы кешеләр булганнар, бик тырышып балаларны укытканнар. Безгә әти гарәпчә бик яхшы беләдер иде. Вот шулай булды. Ну, әти, әти, бабай, алар игенчеләр, алар игенчеләр, әйне иген игмән вакытта яз көз сәүдә итүләр дә шөгыльләнгәннәр. Кечкенә кечкенә сандыкларны арбага салып Авылларга җөргәннәр инде. Әти инде сука чукалау, тырмалау, бөтен авыл хуҗалыгын алып барган. Семьяны тудырасы бар бит инде. Әйе. Менә шул әти, әти крестьян, шул киткәнче Солдатка сугышка киткәнче шул сука-сука тырмалау, атларны карау эшләре белән шөгыльләнде. Аннан соң инде 42 елны не юк 41 елның көзендә кечкенә инекәш туып эш Өч яшь тулган. Өч көн генә, өч көн. Өч көн, өч көн. Әти ике ат белән Арчага икмәк илткергә киткән. Шуннан соң көндез килеп, әти киткән Арчага ат белән. Ә килеп төшкән 10-15 кешегә безнең авылга хәбәр. Шуннан соң безнең бабайның кызының бабайның кияүе күршедәге тора. Шул күршене җибәргәннәр. Менә син алар артыннан барып җит тә, ат Тимергалинең атын алып кал, авылга кайтмасын, туры кенәргә генә военкоматга кайтсын. Бу кеше инде шул приказлары үтә торган кеше була инде. Ул атнап кала да Тимиргали әти военкорт кайта. 50 яшьтәгеләрне алдылар бит инде. Бу 42 яшьтә алдылар. Әти Ел ярым сугышып, Мәскәү Мәскәүне саклаганда, аннан соң Мәскәүне төньяк көнчыгыштан саклаганда, Ржев шәһәрен саклаганда хезмәт иткән. Ржевта бик зур сугышлар булган, шул сугышта катнашкан. Без өч, өч дүрт ага иде ир кешеләр. Әтинең каберенә, Ржев шәһәренә барып кайттык. Военкоматка, военкоматка кердек, военкомат Ржев шәһәрендә э, бик зур сугышлар булганын сөйләде инде. Шулай әти калды сугышта, һәлак булып, шулай итеп. Әйтегез әле, озак яшәүнең сере нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Мин үзем дә спортсмен. Мин Кызылъярда баш укытканда, физкульт сага җитмәгәндә, физкульт укытучысы итеп итә торганнар иде. Чаңгыда әле 90-да гына туктадым әле мин.